Eh, thĩinĩ wa tabarĩra ya thingira nyũmba ya icirĩro na ndakwĩrire tene ona athuri nĩ macemanagia thĩinĩ wa boi wa gĩkũyũ kana thĩinĩ wa thingira makĩrung'a ndeto iria imegiĩ harĩa habataire gũcenjio hagacenjio harĩa habataire- harĩa hatabatarĩte gũcenjio magagĩthiĩ oro na mbere nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio nĩkĩo kĩragĩtũma tũgĩcirĩrĩo kũndũ o gũkũ thĩinĩ wa ceceni ya gĩkũyũ tv mũrũri wa mũgĩkũyũ na ũrĩ na niĩ mũthuri ti kĩrũva togno togno kana titi na ngwĩraga niĩ ndĩ mũcera wa mbarĩ ya mwenda na ndĩ wa maina na ndĩ gĩthũmba nake mũthura twĩ nake nĩ wa mwangi ũguo nĩ awa na nĩ tũkĩranaga maita maingĩ niĩ atĩ akĩnjĩraga we ndakĩrĩ itherũ akĩrĩtigire mũ- mũrinda to na agakĩigua hau nĩ hega mũno etagwo mũthuri ti thuku wa thuũ na njiguire waiga wĩ mũmbũi wa mbarĩ ya

Ĩĩ, na na akiuga atĩrĩrĩ hau akĩririkanĩra rĩ no korwo hena mwĩroreri ũngĩ nake ũraririkana oro ũguo tondũ tondũ ũndũ ũmwe ona wĩragwo nginya nĩ mũngeretha no kerwo nginya nĩ mũ- nĩ mũndũ wothe atĩ internet does not forget atĩ rũrenda rũtiriganagĩrwo Aigua ũguo. Mm, hamwe na ũguo ah, nĩ ngatho mũno wa magui tondũ wa kũririkana hau mm, Eh, harĩ ũndũ ngwenda gũkora tũtanakinya hau rĩ Mm. tambe tũrĩkie na rũkarara mm, tondũ ndiũĩ kana he kaũndũ wamenya akĩrĩrĩmbũrũ rwa rũkarara mm. rwĩmbo rũrũ rwa gũkarara nĩ rwa mũndũ wa thĩ ũgeni Mm. athiĩ akora itũra onokorwo nĩ agĩkũyũ mekuo mahana ndũrĩrĩ ũguo rĩ ningĩ kĩratũma moria gũkũ karĩ kundi nĩ kũndĩ tondũ ti kũra ndima gĩthaka Ĩĩ, ndiũrĩte. ũguo nyuma kũndũ kũrĩ andũ Ĩĩ. no kũringana na mĩkĩre yanyu ya maũndũ rĩ nĩndĩroneka ta njũrĩ tanjũrĩte ta njũrĩ kandĩ mũgeni mũno kakĩũria atĩrĩrĩ Mm.

Mhm. kĩrĩa gĩatũmaga njũrie kana nĩ mwenjagwo rĩ Mm. tondũ andũ magĩthiĩ itĩri-inĩ Mm. mambaga kwe kwambaga kwenjwo no nginya ũngĩambire kwenjwo nĩgetha ũthiĩ na rĩu rĩ Mm. na ndũkĩ kũringanaga na mwenjani Ĩĩ. rĩu niĩ ndũgakĩnjũrie mũndũ enjagwo kũ na enjagwo atĩa na Ĩĩ. gĩtũmi Mhm. onawe nĩ ũkwĩĩra Ĩĩ. hamwe na ũguo hamwe na ũguo ũmũthĩ wĩroragire kũritũhire gũkũ tondũ ngwĩrire ũraheo ndeto na ikainwo rũkomo Ĩni. nĩgetha wabatara tondũ mwendi gatungu nĩ mwenjerire enjere eni tũkore oro haha nĩgetha tũgũkũnjũre ĩĩ nĩ tondũ nĩ tũrabatara gũkorwo wĩna wa- ũigo wa hakiri Mm. nĩgetha ũtigage gũkomaga rũgito ũyũ mũndũrũme Mm. nĩgetha ũtigage gũ- kwagararaga ũrorete ũrorete na- na nja Mm. Ĩĩ, ũkamenyaga kĩrĩa gĩtũmaga mũndũrũme akome ro- mũromo Mm. na ũkamenyaga kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ etwo mũndũrũme e thĩinĩ wa mũciĩ wa gwake Mm, tũmatonye ndũgĩra rĩu ona tũkĩmatonyaga ndũgĩra Eh. nĩ ũkũringanaga na ũmũ wa gũtũ Eh. nĩ ũkũringana na ũmũ wa Eh. gũtũ Mhm. nĩ tondũ mũtonywo ndũgĩra ndarĩ gũtũ kũmũ Mm, ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ gũtonyagwo mũndũ ũkwenda mm, tondũ wambe ũmenye mhm. kaĩ gũtũ ndũkae gwĩciria atĩ atĩ atĩ ũkũnyita oro ũguo haha nĩ harĩ kanyamũ getagwo rĩrĩ Ĩĩ. eh, ithaku rĩa ndũgĩra ithaku rĩa gũtũ ndũgĩra nĩwakĩona ũrĩa ũkoragwo kwĩ- Ĩĩ, ũrĩa ũkoragwo kũmbĩtwo. kũmbĩtwo. Ĩĩ. na ũngĩtuĩria mũno handũ haha angĩkorwo nĩ- nĩ ũrĩtonya ndũgĩra Mm, nĩ homũ mũno Mhm. gũkĩra haha ũngĩtonya moni-inĩ mm, haha nĩho ciana itũragwo mindira gũkũ na itiugaga mbu itirĩraga Mm, mhm.

Eh, ndoria atĩrĩ hihi nĩ mwenjagwo Mhm. kana mũtienjagwo Mm. Nĩ Ũguo mwene- kuga okorwo mũtienjagwo tondũ ithuĩ nĩ twenjagwo ithuĩ nĩ inyuĩ tũkĩenjagwo. mũtirĩ aitũ Ĩĩ, mũtirĩ aitũ inyuĩ mũtirĩ aitũ tondũ inyuĩ na nĩkĩo kĩratũma nyende onakorwo kũgarũra. ĩĩ, onakorwo mũthiai tĩri Ĩĩ, he kĩndũ kĩmwe mwarũga mũtemere wanyu Ĩĩ, ti ta witũ ti ta witũ

Gĩkũyũ kĩna bata mũno wa kũmenya bata wa gwĩka maũndũ marĩa mekagwo tene. Angĩkorwo harĩ ũndũ mũgĩkũyũ akoragwo etĩkĩrĩte Mm, na atarĩ etĩkĩra kwagarara no ũthoni. ũthoni Njũragia atĩrĩrĩ, kaĩ mĩtugo ĩyo ĩngĩ-rĩ, Mhm. ĩrĩ, kaĩ yarĩ ya? Nĩ ũndũ tondũ ũcio- ũthoni ũthiaga o ũrĩa wathiaga Ũthoni ndũngĩrĩa rũracio Mm, rwa mwarĩ guo ũtagũrĩte nyina. mm. Ndũngĩrĩa ndũngĩrĩa rũracio

wa wariga wariganĩire Mm, wĩtagwo wariga mhm. wariganĩire wariga wariganĩire na gĩthiĩ gũtahĩkio nĩ mũndũ mũgorĩ Mm. aragũtahĩkia nginya maũndũ marĩa mangĩkorwo makuma- makumĩte thutha Mm. no ndũmoĩ Mhm. kana hihi no arĩithiria ya gũkua Mm. kana hihi ũkĩ- ũ- ũ- ũ- kĩrĩa kĩrĩa ciagararu ma- ma- ma- maũndũ Mm, maingĩ kana maũndũ ma makumĩte- ndĩra makumĩte makumĩte- thutha. makumĩte thutha Mm. nĩ ũndũ ũcio no agĩthiaga harĩa he- he- he- he- he mũ- mũ- mũndũ gwĩtwo mũndũ mũgo Mm. agĩgũtahĩkia na agagũtahĩkia wariga Mm. nginya ũcio wariganĩire nĩgetha at least ũgĩkorwo nĩ wakĩhũtha na ũkorwo ũngĩhota gwĩka maũndũ marĩa mangĩ ũhotaga gwĩka ũguo ona ũhoro ũcio wa gũtahĩka wariga Mm. warĩ oho warĩ na oho no gĩcunjĩ kĩmwe kĩa maũndũ marĩkũ Kĩa maũndũ na maũndũ maya mothe rĩ matiĩkagwo atĩ nĩgetha mũndũ egune mm. mekagwo nĩgetha mũndũ ũcio wĩ namo mhm. akorwo e mũndũ mũrũngĩrĩru mhm. tondũ nĩ twagire kũmenya ũtiganu wa mũndũ mũgo mhm. na mũrogi na mũragũri waiga mũndũ mũgo mũrogi na mũragũri na tũtigakirutia hau tũkarutia kiumia twerekeire tũkarutia hau tũmenye mũgo na ti sanpaki mũgo ũrĩa wa gũkũ Tũmenye mũndũ mũgo. mũndũ mũgo Mũrogi. mũrogi na mũrogori na, na,

ĩ hau nĩho tũkambĩrĩria tũkarutia hau nĩ tũcoke harĩa ha kĩndũ kĩa mũnaĩ Ĩĩ. kwĩ rũmbo rũinagwo atĩ rwa kĩndũ kĩa mũnaĩ mũtutu no rĩ Mm. hau naho rĩ Mm. eh, ibungo iria ikoragwo cindaga rwĩmbo rũu rĩ Mm, mũgaa gũkũ ndiũkaga Mhm. nĩ gũciara gũtũmĩte njũke mhm. na kũndũ gũkũ itokaga rĩ Mm. ũguo nĩ kuga kũndũ gũkũ nĩ kũrehwo ndehetwo Mm. na nĩ mwana hihi ũtũmĩte njuge kũndũ ũrehirwo nĩ bata ũcio ũrehirwo nĩ bata ũcio Mm. rĩu rĩ nĩ makĩ- makĩinaga makiuga atĩrĩrĩ "Eh, ngaroka tene Mhm. ngarũtoboka Mhm. Eh, ndathigĩrĩirie ithigĩrĩria Mhm. no rĩũrage ndũgũ Mhm. tondũ mũndũ ũgũthigĩrĩria rĩ Mm. nĩthĩ ti mũndũ ũrenda gwĩka ũndũ Ĩĩ. no rĩu rĩ akona atĩrĩrĩ Mhm. angĩkorwo ndĩrenda gũthĩgĩrĩria gũkũringa ngundi-rĩ Mhm. nawe ũcoke ũmĩone na nĩ gũthĩgĩrĩria ngũthĩgagĩrĩria Mm, nĩ yarwo we ũreciria ndĩ- ndĩ- ndĩ- ndĩ- ndĩkũnyitanwo nĩ yarwo nĩakamatanwo Mm. nĩkĩo gĩtũmaga waigua atĩ ndathĩgĩrĩirie ithĩgĩrĩria rĩ- rĩkĩũraga gĩ Mhm. no rĩũrage ndũgũ rĩkĩũraga ndũgũ nonyita Mm. na nĩ ũndũ ũcio na harĩ maũndũ maingĩ mũno marĩa eh, twarĩtie ihinda rĩu rĩathirire Mm. na ngwĩciria ona ũndũ ũrĩa wa- watigarĩte rĩ Mm. no ũndũ ũcio wa kũmenya atĩrĩ ona ithuĩ nĩ tũraririkana harĩa twakinye ona ithuĩ tũraririkana Ona ithuĩ tũrakinyĩ- ndaririkana harĩa twakinyĩte Ĩĩ. nĩ ũndũ ũcio no tũgũthiĩ na mbere na tabarĩra Mm. we mũthikĩrĩria wa na mwĩroreri wa gĩkũyũ tv mũrũri wa mũgĩkũyũ nĩ tondũ ũyũ nĩ thingira waku

Ĩ ngwĩrwo ti ngũrũ ngwĩrwo ti ngũrũ Aya, ĩ. gũtua matega tua makamburu Ũĩ wa ndũgũ, kĩndũ kĩa mũna, ĩ, mũtu. tareke tambe tũkinye hau atĩ mũini wa rwĩmbo uga atĩa tä ngå rwo ti ngå rå na ngareherwo ä na ti ngå rå na ngerwo ti ngũrũ Ĩĩ. ĩno aratua matega tua magego mothe rĩ, ti ngũrũ ĩno atä ndikandĩranyita ũtaũku wa mũndũ nä ndå ä no yaragwo ti ngå rå ĩ ng'ombe kana mbũri Oh, nĩ cio ng'ombe ng'ombe kana mbũri nĩ cio cirera ndingo ona kana mũndũ Mm. tondũ wambe ũmenye Mhm. mũgĩkũũ ndagerekanagia ũndũ ũmwe na o ũndũ ũmwe tu Ĩĩ, nyagerekanagia maũndũ maingĩ mũno ndagerekanagia maũndũ na nĩ arĩ na maingĩ. hitho nyingĩ mũno tondũ ona thimũ Ndege- icio nĩkoragwo ciĩhinge mũno tondũ rĩu ona akĩaria ũhoro wa mbũri Mm. rĩ wambe ũmenye mũhiki ara- akĩaria ũhoro wa mũhiki aragia Mm. ũhoro wa mbũri ĩĩ wanyita Mm. na akĩaria ũhoro wa ũtonga aragia ũhoro wa ng'ombe Mhm. no rĩu wakĩrwo atĩrĩrĩ Mhm. ĩno nderwo ti ngũrũ rĩ Mhm. na ĩratua mata ĩgatua makamburu rĩ rĩu rĩ tarero mũhiki na ĩrwo ti mũkũrũ Mhm. aratua mata aratua makamburu ona ũtanyekera ũhoro wake nadokera ndĩrahenio nĩũhendirio rĩu rĩ mũndũ wa rũmba akauga atĩrĩ na mũkandehera mũkiuga ati ngũrũ ĩno gũtua mataya twa makamburu ti ngũrũ ĩno ona andũ gĩcirie nĩ ngũrũ nĩ ngũrũ ĩnakĩo gĩkĩ kĩerwo kĩndũ kĩa mũnaĩ kĩ mũtutu amba ũtige na ũhoro ũcio tũkunya mahiga ĩyo nĩ tũgũkunya mahiga nĩ tondũ twaugĩra twarie ta andũ agĩ Ĩĩ. na nĩ twĩna- tũrĩ- tũkĩrĩ o aciari na nĩ tũrakĩmenya ona inyuĩ mũkĩrĩ o aciari Ai- aitũ ona ithuĩ tũ tũrĩ ciana cianyu na ona ithuĩ tũrĩ o aciari tondũ harĩ ona arĩa tũgĩciarĩte no ũguo no nginya tũgacina cinagũrwo rũkomo Rũkomo. kĩmenya Ai, kamenya kiunwo kamenya ikiuna na tũrĩ o hau rĩ Ĩĩ. tũrĩ o thĩinĩ wa rwĩmbo rũu rĩ kwĩ rwĩmbo rũngĩ rwa- rwahiũka mũtwe nĩguo rwahĩtũka rweragwo atĩrĩrĩ atĩ nyũmba ya mwari nyũmba ya mwari wa ithe witũ rĩ ĩgitĩtwo na icu- na ithanjĩ ithanjĩ nĩ twarire tabarĩra na icurio cia ng'ombe nĩ kũringana na ririkana tondũ wa mũndũ ũranyitanĩra na ithuĩ rita rĩa mbere nĩ twarire tabarĩra-inĩ ĩyo ĩngĩ Mm. na tũkĩaria ũhoro wa mwĩtako wa mũini ũyũ Ĩĩ. wainaga rwĩmbo rũrĩkũ Mhm. tondũ njuga niĩ ndĩ mwĩtaki Ĩĩ, ũhoro wa- wa wa mwĩtako wa mũini ũyũ mwĩtĩi Mm. nĩ arenda kwĩgana arauga atĩrĩrĩ Mm. ndĩrendire gũtwarwo nĩ mathioya Mhm, na iratĩ na iratĩ Mhm. ũguo nĩ mũndũ ũringĩte ng'ongo cigana ng'ongo igĩrĩ akaringa njũĩ cigana Igĩrĩ. ũraiya mũndũ ũcio athiĩte kũndũ nĩ kũigana athiĩte kũndũ kũnene mũno no arauga atĩrĩrĩ tondũ ararehwo Mm, nyũmba ya mwarĩ wao rĩ Mhm. ĩgitĩtwo na ithanjĩ Mhm. na icuthĩ cia ng'ombe ũguo nĩ kuga orĩ ngwendaga atĩrĩrĩ ũtaramba gũtarĩria tũrũgamĩre hau ithanjĩ nĩrĩo rĩagitaga nyũmba hĩndĩ ya tene Ĩĩ. ũguo mũndũ ũgitĩte na ithanjĩ rĩ Na rũthirũ, nĩ mũndũ- na ĩ- indo ĩ- na ingĩ rũthirũ rĩ nyingĩ. ũcio nĩ Ĩĩ. mũndũ wa kawaida Ĩĩ. no hahekirwo icumbĩ cia ng'ombe cia kũigana cia kũgita rĩ we mũndũ ũreciria ũtigĩ- mũndũ ũtigĩtaga mũndũ akĩrĩ gĩtonga na nĩkĩo kĩratũma ũigua akiuga atĩrĩ Mhm. ĩgitĩtwo na ithanjĩ na icuthĩ cia ng'ombe Mm. ũreciria nyũmba ona ĩngĩkorwo ya mũthiũrũrũko na gakorwo ge kanini ka rumu ĩmwe rĩ

nĩ ũndũ ũcio ihinda rĩrĩ mũthenya wa juma nĩ ngakorwo ndĩ kĩrabu gĩtagwo new york nĩkuo ngakorwo ngĩina ũndũire haha gĩthũra gĩa fortify kĩrabu gĩtagwo new york city na ndaiguire ũringithagia nginya kĩgoco Ĩĩ, ũcio nyina. nĩguo ũndũ ũrĩa wamakirie nyinaga nyĩmbo mĩthemba yothe nĩ nyina- nĩ nyinaga- nĩ nyinaga ndaci na ngai na ũndũire na ngai na kĩgoco ũrĩa harĩ nĩ atĩrĩrĩ niĩ nĩ nyendete kũina ũndũire mũtheri korwo kwahotekeka korwo no gũtekeke na kĩgoco nĩ nyendaga nĩ nyendete gũkĩina roho waharũrũka Mm, na nyĩmbo ici ingĩ nyindaga kũringana na mood na nĩ kũringanaga na rĩrĩ ĩĩ nĩ kwathiĩ mhm. Ndũracio we kumana na kĩ? ndũra expect ũthiĩ mathiko-inĩ ũthiĩ kũge atĩ atĩ mbarĩki kĩhĩa ndiarĩ mũgĩ wa kũmenya Ĩĩ. nĩwanyita ũngĩthiĩ gongona rĩ andũ a- andũ a gĩthomo rĩ ũra expect maine nyĩmbo irĩkũ O ci cia gĩthomo. mũkũrathimwo nĩroe kuga mũroe ũgĩ kaundu ta kau wakinya wa- mwathiũrũra cĩ-inĩ mũkoria hũndi hũndi ngũrĩra nyũmba ĩno ndonye mũracio mũtatĩra nĩ ndauga ndĩre hĩndĩ ĩyo tũgekata harĩa tũrũgamĩte hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũtiaikarĩra itĩ Ĩĩ, tũgakorwo tũrũgamĩte nĩgetha ikinya rĩoka tũkarĩthiĩ nĩguo gĩthũrai gĩa batabaĩ saturday ĩno tarĩki mĩrongo ĩrĩ na ithatũ

na athuri angĩ arĩa othe tũnyitanagĩra nao harĩa hothe mũngĩkorwo mũrĩ kuma katacĩ njirũ mweki botebai Mĩaki ĩyo yothe. mĩaki ĩyo yothe nginya gũkũ kwa nũgũ nĩ ũndũ ũcio nĩ ndamũcokeria ngatho nĩ tondũ nĩ nyuĩ mũndũ- mũndũ ĩte ũũ nĩ ndamũcariũti mũno hayayayayĩ hau twacemania ũmũthĩ noho tũgacemania rũciũ cirorĩ mathĩgĩndia nda wagĩcandĩti wa ituĩro wagĩca ndĩne wa itwĩro ngũria nĩ athekaga o nake reke ndithekere nake na ndĩmũcokie gataki gake Hmm. na tũgĩtiriha nĩ gũtũma ngĩthikĩ mũthuri ti mwaganu wa gacara na mũthuri ti njũraga wa jamaika Nĩguo, nĩguo. na mũthuri ti njenũrũ Nĩguo. kũrĩa kamae Ĩĩ. na ũngĩona mũndũ ũngĩnguĩra Ĩĩ. njũkĩra nake Yaani nao ngetheria mheshimiwa ati Moses Kuria. Moses Kuria tũkũmũgeithia mũno mheshimiwa Moses Kuria ndakũgeithia mũno harĩa hothe ũkĩrĩ na wagĩthiĩ nĩ mũthuri ti thuku athuo na nĩ njũĩ tondũ wĩ bata na rũrĩrĩ nĩ njũĩ nĩ mũkuonana koguo mũndũ ũĩ mũthuri ti Moses Kuria mheshimiwa Moses Kuria onake nĩ mũthuri ĩ mũndũ mũĩ nĩ wega akĩmwĩre